Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn bniedem li kiteb numru ta' xogħlijiet f'ġeneri differenti. Kien rumanzier, poeta, drammaturgu kif ukoll traduttur. Se nħarsu fid-dettall lejn ix-xogħlijiet ta' Ġużè Muscat Azzopardi. Ġużè twieled f'Ħal Qormi fl-ewwel ta' Settembru 1853. Ma tantx nafu fuq il-formazzjoni skolastika bikrija tiegħu, ħlief li għal żewġ perjodi studja fis-seminarju. Hawn tgħallem it-Taljan u l-Latin. Huwa daħal l-università u laħaq avukat fl-1876. Muscat Azzopardi kien attiv ħafna u kien jinvolvi ruħu fil-ħajja kulturali tar-raħal. Dak li kien jemmen fih kien jgħidu b'mod ċar, bħal meta esprima lilu nnifsu kontra l-piena kapitali. Beda jikteb il-poeżija bit-Taljan fl-1870 u bil-Malti sena wara. Fl-1885 ħakmitu marda li ħallietu f'qiegħ ta' sodda għal xhur twal. Eventwalment ħa saħħtu u fil-31 ta' Jannar 1887 huwa żżewweġ lil Antonia Fenech. Kellhom seba' wlied, fejn tnejn minnhom mietu ta' età żgħira. Tnejn minn uliedu, Ivo u Gino, imxew fil-passi ta' missierhom u bdew jiktbu wkoll. Żar diversi bliet barranin, fosthom Pisa fl-Italja u Pariġi fi Franza. Ruma mar kemm-il darba u kellu żewġ udjenzi mal-Papa Ljun Tlettax. Muscat Azzopardi kien wieħed mill-fundaturi tal-Għaqda Kittieba tal-Malti, dik li llum hija l-Akkademja tal-Malti. Huwa dam President għal seba' snin. Ġużè Muscat Azzopardi miet fl-4 ta' Awwissu 1927. Ġużè Muscat Azzopardi kiteb numru ta' rumanzi storiċi b'xeħta patrijottika. Dak kien programm tal-kittieba tal-bidu tagħna li mhux biss jagħtu gost bl-istorja, imma li l-istorja rrakkontata eh, ikollha l-isfond storiku tagħha, imma fl-istess waqt li jingħadda messaġġ politiku lill-qarrejja. Allura nies bħal Ġużè Muscat Azzopardi eh, irridu nħarsu lihom mhux biss bħala rumanziera f'dan il-każ, ehm, imma anka li nħarsu lejh bħala kittib politiku. Mhux biss kien hemm il-gost tal-qari, il-gost tal-istorja, mhux biss forsi wkoll l-arfin storiku tal-passat Malti, imma messaġġi, x'aktarx indiretti, lill-qarrej dwar x'inhi Malta, x'inhu li tkun Malti, xi jfisser li tgħix f'din l-art. Allura bażikament nibdew nintebħu b'ċerti formoli li Mużika tAzzopardi kien jużhom dejjem u għalhekk inti tibda tgħid mela dan kellu programm politiku f'moħħu u mhux biss programm letterarju, ngħidu aħna. illi il-karattri kienu maqsumin bejn it-tajbin u l-ħżiena. U dak li huwa tajjeb huwa tajjeb mill-bidu nett sal-aħħar nett, dak li huwa ħażin l-istess, ħażin mill-bidu nett sal-aħħar nett. U inti tintebaħ mill-ewwel min hu l-ħażin u min huwa t-tajjeb. Però tibda tinduna mbagħad meta taqra x-xogħlijiet tiegħu illi eh, b'eċċezzjonijiet vera rarissimi it-tajjeb huwa dejjem dak li huwa lokali, dak li huwa Malti. L-element tal-ħażen huwa dejjem barrani. Interessanti li ngħidu wkoll li meta ngħidu l-barrani, Muskata Zoppardi ma jużax u ma jitkellimx u ma jikkummentax dwar il-barranin kollha illi b'xi mod kellna x'naqsmu magħhom, ngħidu aħna eh, qed jikteb lejn it-tmim tas-seklu 19 le meta Malta l hija kolonja Brittanika imma l brittaniċi ma jsemmihom qatt. Aħseb u għara kemm se jikteb kontra il-Brittaniċi, le? Tinduna u koll illi fil-mira tijaw eh, kienem diversi drabi dak il-mexxejja jew inkella dawk il-popli li huma misilmin. Allora f'dak il-każ tibda tinduna li hemm din il-formola illi m'għandniex xi ngħidu. Bil-kejl tal-lum konna nqisu li l-Muscat Azzopardi qiegħed jagħmel asserzjonijiet eh, perikolużi ħafna. Uħud minn dawn il-karattri, bħal Tony Bajada, għadhom magħrufa sal-lum u kważi saru parti minn mit nazzjonali. Il-karattri ta' Muscatazzo Pardi fil-letteratura nsejħulhom karattri ċatti. Karattri ċatti fis-sens illi karattru jibda kif jispiċċa kif jibda. Jekk fil-bidu kien karattru ta' moralità dubjuża se jispiċċa bl-istess moralità dubjuża. U għall-kuntrarju, jekk inti għandek xi ħadd illi jispira fiduċja, jispira jispira ċertu ċertu sens tat-tajjeb, se jagħmel hekk f'kull stadju tar-rumanz mill-bidu tiegħu sal-aħħar tiegħu. Mela dejjem għandek dawn il-karattri li huma t-tajbin, dawn il-karattri illi huma l-ħżiena. Fost il-karattri t-tajbin imbagħad jispikka l-eroj. U l-eroj huwa dejjem ehm, Malti, huwa dejjem żagħżugħ, huwa dejjem ehm, eh, barra li huwa Malti huwa żagħżugħ huwa dejjem tajjeb ma nixxi ngħidu u dejjem maskili. Ehm, huwa karattru illi jispira fiduċja f'dawk kollha ta' madwaru. Huwa bniedem li jaf xi jrid mill-ħajja, għandu prinċipji ċari ħafna u dawn il-prinċipji huma sodi u li ma jittradihom qatt taħt ebda raġuni jew ċirkustanza. Jaf xi jrid U mhux biss jaf xi jrid, jaf kif għandu jikseb dak li jrid. Huwa bniedem ta' kuraġġ straordinarju, biżżejjed ngħidu li fost l-eroj Maltin kellek uħud minnhom li saħansitra jidħlu fil-kampijiet tal-għadu u ma jingħarfux, ma kellhom il-kuraġġ li jagħmlu hekk. Oħrajn saħansitra jgħumu l-port il-kbir, mhux biss jgħumu fl-ilma f'nofs ta' lejl, imma jgħumu, fil-baħar mimli katavri, jew mhu fil-wiċċ. Jiġifieri huma nies ta' kuraġġ kbir. U ma nix xi ngħidu huma nies illi huma kredenti ħafna, reliġjużi ħafna li għalihom ma hemm ebda differenza bejn il-pajjiż, in-nazzjon u r-reliġjon Kattolika. Muscat Azzopardi qaleb ukoll xi rumanzi mit-Taljan għall-Malti. L-ewwel ħaġa li rridu naraw hu meta twieled u meta miet kien propju l-perijodu l-iżjed aħrax tal-kwistjoni tal-lingwa li ġiet interpretata ħażina u Malta, speċjalment mill-lat politiku. Fil-fatt, qatt ma kien hemm rivalità bejn it-Taljan u l-Malti fost l-awturi, fost il-politiċi oħrajn, imma l-kittieba kollha kienu jikbu bit-Taljan Dawk li kitbu wkoll bil-Malti, da minn De Soldanis, ġifieri Sadun Karm kif nafu. Eh, Ġuża Muskata Zoppardi jidħol f'dil biċċa xogħol propju għax daħal fix-xija ta' dawk it-Taljani illi ġew eżiljati mill-Italja mħabba il-risorġiment għax kienu ribelli hemmhekk. Speċjalment Zawli Sajjani u l-mara tiegħu Fiġenja u mbagħad Mikel Angelo Bottari. Illi daw hawn Malta rrivoluzzjonaw ix-xena letterarja. Daw daħħlu hawn Malta ir-rumanz. Qabel ma kienx hawn rumanzi miktubin hawn Malta u bdew huma jiktbuhom bit-Taljan ovvjament. U barra minn hekk il-novità li żjed qawwija kienet illi daw għażlu bħala eroj, bħala personaġġi, propju personaġġi Maltin illi jaħdmu f'ambjent f'Malta. Jiġifieri dak li jkun qed jaqra jista' jidentifika magħhom b'xi mod. Michelangelo eh, Botteri kiteb pereżempju fost oħrajn La Sposa della Mosta. U di it-traduċija propju Ġużè Muscata Zoppardi bil-Malti. Hemmhekk ġaqet naraw il-link bejnietom, Ġużè Muscata Zoppardi wkoll kien beda jikteb bit-Taljan fil-bidu, ma kien jiteb xi poeżiji, ma bad għaddar fuq ir-romanz. X'importanza kellu dan rumanz hawn Malta? L-ewwel ħaġa r-rumanz differenti mill-poeżija, iżjed jinqara malajr, iżjed faċli biex taqrah, allura għandu iżjed appell popolari. Jiġifieri jien se nitkellem fuq il-kwalità ta' daw ir-rumanzi, ma se nitkellem biss fuq il-fatt illi grazzi għal daw il-ħafna rumanzi għax kiteb ħafna, Jose Muscat Azzopardi kiteb ħafna, u kollha jekk tinnota kollha tiegħu għandhom it-titlu dejjem isem ta' xi ħadd. Vico Mason, Susanna, il-title dejjem il-personaġġ prinċipali. Allora bekk u daħħal anki daw l-idejat. L-ewwel ħaġa tar-romanz b'sens romantiċu, għax daħħal daw it-Taljani daħlu r-romantiċiżmu Malta, qabel ma kienx hawn ovvjament. Daħlu r-romantiċiżmu, daħlu permess tar-romanz, ir-romanz ħa popolarità ħafna iżjed mill-poeżija, U bekk, daw il-ħafna romanzi li kiteb Muscata Zoppardi, wassal il-Malti standard għand il-poplu. Minn barra romanzi, insibu kol numru ta' poeziji ta' dan l-awtur. Lil Ġuże Muscata Zoppardi nafuh l-iktar bħala romanzier, ġurnalist, sewa, kellu kol figura pubblika, kien prominenti fis-soċjetà Maltija, pero ma tantx nisimgħu dwaru bħala poeta. Fil-fatt kiteb poeżiji li huma interessanti wkoll, mhux għax huma patrijottiċi bħal rumanz storiku romantiku tiegħu, imma għal dik il-kwalità li nsejħulha s-sublimi. Tiġini f'moħħi poeżija verament rappreżentattiva tiegħu, il-poeżija Waħdi. li fiha hu jgħid li jitbiegħed mill-Belt. Il-Belt iqisha bħala s-soċjetà ta' għedewwa u ħbieb, jgħid jiġifieri jitbiegħed mill-ħbieb daqskemm mill-għedewwa u jmur waħdu fil-kampanja fejn jgħid inħoss taħti, fuqi, madwari, il għaliex iħossu tela' ftit, ġie elevat spiritwalment u fiżikament 'il fuq lejn id-divin, Jgħid inħoss madwari, taħti, sewwa u fuqi, il-ħlejjaq kollha, il-ħolqien. U f'dal-mument jibda meditazzjoni li tiġi estiża għal John Natura madwaru. L-ewwel effett huwa li jgħid inħoss moħħi u qalbi u ruħi jistrieħu. Imma wara ftit jagħti stampa, pereżempju, tal-ħuttaf Itir imgerrex, jitla' u mbagħad jinżel sparat lejn l-art kważi se jaħbat mal-blat u mbagħad itir lejn wiċċu u jibda jistaqsi dil-mistoqsija, Għaliex huwa mgerrex dal-ħuttaf? U donnu ma jrid isib serħan imkien jgħid la fis-siġar siekta warajja la fix-xquq tas-swar li huma xbieha t'oħra apprensivi li joħolqu apprensjoni. Dan huwa s-sublimi, is-sublimi huwa met inti fil-ħolqien madwarek tara kemm is-sabiħ dak li jaffaxxinak, imma dak ukoll li joħloq mistoqsijiet kbar. Nafu li Muscat Azzopardi ħareġ u mexxa diversi ġurnali. Fl-ewwel ġurnal, In-Naħla Maltija, huwa jikteb hekk, In-Naħla Maltija sejra ssir għal dawn in-nies li huma Maltin bħalna. Jekk imbagħad min jaf bit-Taljan u bl-Ingliż ikun irid jissieħeb fin-Naħla, jagħmel wisq tajjeb. L-ewwel nett għaliex min twieled Malta u rada ma' ħalib ommu l-ilsien Malti, billi jaf jaqra b'ilsna oħra, m'għandu qatt imaqdar l-ilsien tiegħu. L-aspett patrijottiku f'Ġużè Muscat Azzopardi huwa wieħed li naraw sew fir-rumanzi tiegħu, fil-kitbiet tiegħu, u anki fil-poeżija f'għadd ta' xogħlijiet oħra, u anki fil-ħidma ġurnalistika tiegħu bħalma naraw fin-Naħla. Hija idea li mbagħad ħaduha kittieb oħrajn fosthom Dun Karm, l-idea tal-Malti bħala l-lingwa li tagħti l-identità lilna u li m'għandhiex tiġi skartata a skapitu tal-lingwi oħrajn tal-kolonizzatur, biex niftehmu, jew tal-aġent barrani, it-Taljan u l-Ingliż. Hija karatteristika li ovvjament fir-rumanz tidher ħafna fid-dikotomija, fid-differenza bejn il-barrani u l-Malti, il-barrani ħakkiem, il-barrani influwenza li mhuwiex tajb għall-Maltin, u l-Malti u l-kittieb Malti li qed jipprova joħloq epika tal-Maltin, storja ta' eroj, storja ta' rebħiet kontra s-sofferenzi li nġiebu mill-ħakma u għalhekk dan huwa element ċentrali ħafna f'Ġużè Muscatat Zuccardi. Naħseb huwa element interessanti ħafna li nitkellmu dwaru spiss iżda ta' min nistudjawh biex imorru iktar fil-fond. Dwar min qed jitkellem Ġużè Muscatat Zuccardi propjament meta jitkellem kontra ħakkiem partikolari, meta jqiegħed ir-rumanz fil-passat, Fi żmien l-Assedju l-Kbir, pereżempju, qiegħed jitkellem dwar il-ħakkiem tal-preżent, x'futur qed jimmaġina għal Malta, kif jimmaġinaha Malta Maltija, Malta ħielsa. Naħseb dawk huma punti li l-istudjuż u r-riċerkatur fil-futur iridu jidħlu fihom daqsxejn aktar fil-fond. Issa se naqraw silta minn Toni Bajada, Fatt Malti ta' Sur Ġużè Muscat Azzopardi, it-tielet rumanzett onest tal-imfaħħra kollezzjoni Il-Barriera tad-Deheb. Jibda hekk. Tony Bajada, minn Naxxar, kien ġuvni mibrum b'saffejn. Twil u fuq tiegħu, ħafif daqs it-tajr. Bniedem li meta jdaħħal ħaġa f'rasu, ħadd ma jdawru iżid. Wiċċu samrani, ħuġbeh mimlija, xagħru iswed tuta, għajnejh donnhom jitkellmu. Demmu kien tħossu jiġbdek, qalbu f'idejh, ħelu ma' kulħadd. Il-kelma qerq lanqas jaf biha. Missieru kien bidwi u ma kienx jagħmilha ħażin. Ommu mara tal-Knisja li rabbietu dejjem fil-biża' t'Alla. Tifel waħdu, Toni Bajada, kien seta' joqgħod madwar missieru u ma jaħseb xejn f'xogħol ieħor. Iżda saħansitra minn ċkunitu kellu żewġ ħsibijiet imsammrin f'moħħu, l-imħabba ta' Alla u tal-art li twieled fiha. Ma kienx jara s-siegħa li jikber biex jibda jaħdem għall-Malta tiegħu. Muscat Azzopardi kien ukoll interessat fit-teatru u kiteb ukoll xi drammi. Ġużè Muscat Azzopardi, fl-ambitu ta' dawn il-kitbiet patrijottiċi tiegħu, Hemm id-dramm Caterina de Zuanes. Huwa dramm miktub bit-Taljan. L-ewwel edizzjoni ħarġet fl-1876, mhuwiex xi dramm partikolarment twil, imma huwa tipiku ħafna tal-kitbiet l-oħra, inkluż tar-rumanzi ta' Muscat Azzopardi, fejn għandek element qawwi patrijottiku. Allura għandek il-karattru ewlieni li hija Katerina. Katerina hija persuna nobbli, familja Desguanes, waħda mill-familji ewlenin f'Malta. Il-kuntest tad-dram huwa appuntu storja oħra patriottika, l-assedju l-kbir, l-assedju l-kbir ma ninsewx qabel avvenimenti oħra bħat-tieni gwerra b'mod partikolari. L-assedju l-kbir kien l-ikbar avveniment, l-iktar avveniment illi l-Maltin setaw jallaċċaw miegħu sens ta' patriottiżmu, appuntu, meta Malta ħadet il-Gvern responsabbli fl-1921, il-monument li sar kien il-monument tal-Assedju l-Kbir. U l-jum, ħa nsejħulu hekk, nazzjonali li twaqqaf kien appuntu it-8 ta' Settembru. Jiġifieri din ir-rabta mal-assedju u mar-rebħa tal-Maltin kontra l-għadu, l-għadu ħafna iktar b'saħħtu, u l-għadu apparti milli huwa ħafna iktar b'saħħtu, l-għadu kontra r-reliġjon, l-għadu Mislem. Il għaliex l-assedju ma kienx kontra pajjiż Kattoliku, imma kien kontra xi ħadd li kien ukoll għadu tal-fidi. Allura r-rebħa kienet doppja, ir-rebħa kienet rebħa ta' gwerra normali, imma kienet ukoll trijonf mill-lat reliġjuż ukoll. U allura jagħmel sens li xi ħadd bħal Ġuże Muscat Sappardi jaqbadlek karattru mill-assedju joħloqlok karattru ambjentat fl-assedju din il-persuna li hija mara, Catherine Resguanes, u jibni dan id-dramm madwarha. U d-dramm fih il-karatteristiċi kollha ta' dramm ta' biċċa xogħol tipika patrijottika Maltija tat-tieni nofs tas-seklu 19. Allura għandek il-karattri Maltin, il-karattri qalbiena, il-karattri kuraġġużi, il-karattri leali, u mbagħad għandek ukoll il-karattri Misilmin, l-għedewwa tal-Maltin, dawk li, dawk li jaħsbu ħażin, dawk li jxewxu, dawk li joħolqu l-inkwiet, eċċetera. Jiġifieri eħe, tipiku ħafna, imma kif qed ngħid, fil-kuntest tar-realtà li kellek poplu maħkum, poplu kważi sens ta' identità ftit li xejn għandek, dawn kienu kitbiet importantissimi li bdew jibnu sens ta' nazzjon, sens ta' identità. Ġużè Muscat Azzopardi kiteb numru ta' xogħlijiet reliġjużi. Insibu t-traduzzjoni mit-Taljan tal-ħajja ta' San Ġorġ. Ġużè Muscat Azzopardi kien qormi. Allura meta kellu għoxrin sena prattikament, l-ewwel xogħol li ħareġ kien il-kitba dwar il-qaddis tar-raħal tiegħu, dwar San Ġorġ Ħal Qormi. Kien ktieb miktub bi stil mexxej ħafna, prattikament ried jagħti rigal lil ħutu l-qormin, qabad ktieb li kien għadu kemm ġie pubblikat bit-Taljan u qalbu għal Malti. Naturalment, il-ktieb dwar il-ħajja ta' San Ġorġ ġie ippubblikat ehm, diversi drabi. Għandna rakkont ħelu li ehm, saċerdot minn Għawdex, ehm, Luigi Vella, u li nafu ħanki bħala kittib ta' diversi romanzi bil-Malti, ġi Malta jfittex dan il-ktib u ma sabux. Infatti, it-tini edizzjoni ta' dan il-ktib kien editja dana l-istess Monsinjur Vella u ħarġet it-tin waħda mbagħad ħarġu diversi edizzjoni oħra. E, huwa kien jgħid isma' jiena li kieku kolli nikteb fuq San Ġorġ għandi biex nikteb enċiklopedija għax kien baqa' jiġbor tarif dwar San Ġorġ u mbagħad anki żid xi poeżiji li kien kiteb fuqu fil-edizzjonijiet ta' wara. Insibu wkoll ix-xogħol dwar il-quddiesa bil-Malti. Qabel ma nitkellmu dwar il-quddiesa bil-Malti, tajjeb li ngħidu li Ġużè Muscat Azzopardi għamel tliet traduzzjonijiet ta' liturġija. L-ewwel ma qaleb fl-1886 kien l-Għasar tal-Madonna. L-Għasar hija t-talba ta' filgħaxija tal-Madonna. Speċi u dinha qal għalkemm nixtieq li l-Maltin jitolbu biha, għalax intom tmorru l-knisja, tisimgħu l-qassisin jitolbu bil-Latin, ma tkunux tafu x'qed tgħidu, hawnhekk għandkom din it-talba lill-Madonna, eh, Lażar, u dan kien popolari ħafna, għax qalbu fuq stil ta' poeżija, xi ħaġa li anki diġà il-Maltin kienu midħla tagħha għaliex kellna l-mifsud Tomasi li kien jikteb b'dan il-mod, u jidher li anki din kienet popolari l-Lażar tal-Madonna, biss fl-1902 ħareġ l-ordinarju tal-quddiesa, jiġifieri, leaflet żgħir b'dawk il-partijiet li jirrepetu lilhom infushom tul fil-quddiesa. U mbagħad fil-1918 ħareġ il-Missal, ktieb naqra iktar oħxon, li fih anki partijiet li jinbidlu minn quddiesa għall-oħra. Bejn l-ewwel edizzjoni u t-tieni edizzjoni hemm xi ftit tal-irtukkar. Naraw li Ġużè Muscat Azzopardi kellu preferenza għal Malti safi. Per eżempju, fl-ewwel edizzjoni għandna wara waqt il-konsagrazzjoni kien jgħid il-misteru tal-fidi. Fl-edizzjoni tal-1918 Sattra ta' twemmin, proprju żewġ kelmiet iktar safja, iktar semitiċi. Muscat Azzopardi ħadem ukoll fuq traduzzjonijiet ta' kotba mill-Bibbja. Fost dawn insibu l-erba' Evanġelji. Fl-1895, Muscat Azzopardi kiteb lill-Isqof Pietru Paċu qallu kemm nixtieq nibda Din hu l-proġett kbir tat-traduzzjoni tal-Vanġeli. Ma ninsewx li sa dan iż-żmien kellna traduzzjonijiet tal-Vanġeli, kellna Vassalli, kellna Camilleri, imma dawn kollha kienu kollha Protestanti. Hawnhekk għandna l-ewwel Kattoliku li ried joħroġ bit-traduzzjoni tal-Vanġeli. U l-Isqof inkoraġġjah ħafna, qallu isma' qallu inti u taħdem żomm ma' ġenbek il-Martini. Martini kienet il-Bibbja Kattolika Taljana. Qallu aqleb ukoll in-noti tal-Martini, qallu biex mhux ikun biss traduzzjoni imma akkumpanjata bin-noti. U beda bil-Vanġelu ta' San Mattew. Kompla b'San Mark, San Luqa, San Ġwann. Wara li spiċċa l-Vanġeli, beda bl-Atti tal-Appostli. Hawnhekk qegħdin 1824, 1825, prattikament l-aħħar żmien ta' ħajtu. Infatti, Muscatat Soppardi miet ftit wara li spiċċa bit-traduzzjonijiet, bit-traduzzjoni tal-Atti tal-Appostli. Jekk noddu kollox ma kollox, mill-ewwel bejn l-ewwel proġett U bejn it-tieni proġett ta' traduzzjoni Muscat Azzopardi għamel tlettax-il sena jaħdem fit-traduzzjoni tat-Testment, ta' parti mit-Testment il-Ġdid. Naslu fi żmienna u nsibu li r-rumanzi storiċi ta' Muscat Azzopardi reġgħu ġew ippubblikati. Għaliex? Dawn ir-rumanzi huma meqjusa bħala klassiċi tal-letteratura Maltija. Inkitbu fl-aħħar tal-seklu satax u fil-bidu tas-seklu għoxrin u jirriflettu il-ħtieġa tan-nazzjonaliżmu, jiġifieri ta' li l-poplu Malti jqum minn taħt l-era kolonjali u jibda jagħraf it-tajjeb li hemm fih, li huwa bħal popli oħra u kważi jimxi muscat ad soppardi et par ma' kittieba oħra madwar l-Ewropa. Jekk inħarsu llum lejn xi partijiet mill-kontenut ta' dawn ir-rumanzi storiċi, nistgħu ngħidu li nsibu sessiżmu u razziżmu. Naħseb li l-ktieb irid dejjem jinqara fil-kuntest ta' meta jkun inkiteb. M'iniex persuna li nemmen ħafna fil-korrettezza politika, fis-sens li l-politically correct li kif qed nifhmuh illum naħseb qed imur qed ikun daqsxejn waħda radikali żżejjed. it-testi u t-temi ta' razziżmu fost l-oħrajn, naħseb li għandu jittieħed fil-kuntest li fih inkiteb. Ma ninsewx li għal darb'oħra il-kotba nkitbu b'sens li lanqas lanqas tista' ssejħilhom rumanz storiku fis-sens ta' kif nifhmu llum il-ġurnata. Huwa biss qed juża l-isfond storiku biex iwassal messaġġ modern għaż-żmien li nkiteb. Messaġġ li l-poplu Malti jrid iqum fuq saqajh, li għandu l-kapaċitajiet tiegħu, li għandu l-eroj tiegħu u li jista' jkun anki poplu sovran. Tajjeb ukoll inżid li minħabba din il-kwistjoni għamilna wkoll edizzjonijiet li aħna nqisuhom minuri imma mhumiex żgħar għat-tfal, għat-tfal ta' ħdax-il sena u 'l fuq, fejn anki ttekiljajna dawn it-temi ta' razziżmu u fejn stajna immitigajniehom mingħajr ma biddilna r-ruħ tal-istorja ta' Muscat Azzoppardi stess. Kif rajna u smajna, Muscat Azzopardi ħadem qatigħ biex il-lingwa Maltija jagħtiha l-ġieħ mistħoqq. Dan għamlu fin-numru kbir ta' xogħlijiet li ħareġ. Mhux ta' b'xejn li l-istudjuż tal-ilsien Malti, Franġisku Saverju Caruana, kien sejjaħlu Missier il-Letteratura Maltija. U b'hekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor.